Dann begréissen ech Äech ganz häerzlech op des Pressekonferenz vun déi Lénk zum Sujet Pensiounen. Bah, wéi Der wësst, ass esou eng latent Debatt, déi iergendwéi nach net wierklech ausgebrach ass, zënter Méint am Gaang esou duerch d'Land ze waberen. gëtt d'Ukënnegung, eng ganz vag Ukënnegung vun enger Pensiounsreform, déi soll geschéien, an d'weess een awer net richteg, wou d'Rees soll higoen. An et stellt ee fest, datt d'Regierung elo an eng zweet Phas gaangen ass, no der éischter vu Schwätz mat Punkt elu ass elo eng Phas, wou d'Regierung Froe stellt an och net selwer weider virgëtt, a wéi eng Richtung déi Reform da soll goen. An dat ass ganz komesch an duerfir wollte mär dës Pressekonferenz maachen, fir e bësse provokativ ze soen, d'Regierung stellt komesch Froen, mär ginn déi richteg Äntwerten. An net méi spéit wéi gëschter sinn zwee, awer fir dës Debatt mengen ech ganz interessant, Rapporten erauskomm. Dat eent ass dee vun der IGSS, dee Projektioune vun der Rent fir déi nächst Jore mécht an deen zur Konklusioun kënnt, datt eigentlech d'Zenarien net esou gutt si wéi am Ufank geduet, dat heescht, datt schonn am Joer 2026 d'Prime de répartition pure géif negativ ginn, also iwwer 24 Prozent klammen. Dat heescht, datt méi Depensë wiere wéi Recettë am Pensiounssystem. An déi zweet Etüd, déi och gëschter presentéiert ginn ass, dat ass de Quality of Work Index vun der Chambre des Salariés, an deen zur Konklusioun kënnt, datt de Well-being op der Aarbecht ëmmer méi schlecht gétt fir d'Salariéen. Aarbecht mécht krank. A mer si ganz wäit ewech vun deene Wäerter, déi mer nach virun der Pandemie kannt hunn. Mer stelle fest, datt Leit ëmmer méi krank op der Aarbecht ginn, datt. Stress, Drock a Burnout Facteure sinn, déi sech an der Aarbechtswelt ëmmer weider amplifiéieren. Dat ass e bëssen de Kader a mir hu geduet, wann d'Regierung Froe stellt, gi mir och gär Äntwerten. D'Regierung huet 21 Froen op hiren, an der zweeter Phas vum Schwätz mat-Punkt-LU lo gestallt. Dat si Froen, déi eigentlech a Form vun These gestallt ginn. Dat heescht, si stellen eng Thees an de Raum an d'Leit sollen sech dann dozou positionéieren. An d'Ministesch Deprez huet selwer gesot, datt vun deenen Äntwerten, datt si sech do Äntwerten erwaarden an datt se déi och willte seriö huelen. An duerfir hu mär als politesch Partei geduet, ma dann äntwere mär och dorobber. Dat Eenzegt, oder dat wat ee vläicht virausschécke muss, ass, mer hunn awer festgestallt, datt déi Froen, an dat mierkt een och dorunner wéi d'Leit äntwerten, datt déi Froen engersäits komplex sinn, well se zum Deel e gutt Wësse vun der Technizitéit vun der Matière viraussetzen, firwat och vill Leit, iergendwéi huet een d'Gefill, laanscht d'Theesen äntwerte well se mengen ech net richteg verstanen hunn oder well se net, jo, net richteg verstanen hunn, wat gemengt ass. An op der anerer Säit, an dat Hëlleft awer och net. Ass et iergendwéi och simplistesch oder si verschidde Froe simplistesch, well se just e ganz klenge spezifeschen Deel, e klengen Ausschnëtt vun der Wourecht weisen? An eis ass opgefall, datt eng ganz Rëtsch vun deenen Thesen einfach nëmme Patronatsthese sinn, Salariatsthesen, déi notamment och d'Chambre des Salariés erausginn huet, fënnt een do net erëm. A virun allem ginn déi wichteg Froen net gestallt. Déi wichteg Fro wier nämlech, Wat soll eng Pensioun an Zukunft kënnen? Wéi en Deel vun eisem Räichtum si mer bereet, den eelere Leit oder der eelerer Generatioun zur Verfügung ze stellen? Wat sinn eis am Fong eeler Leit Wäert. An déi Froen, déi sech stellen, déi dréinen sech ëm dräi Kapitelen, Upassungsfäegkeet, Nohaltegkeet, Gerechtegkeet heeschen se. An a Wierklechkeet geet et ëm de Rentenantrëttsalter, dee soll, esou gëtt proposéiert, eventuell verlängert ginn. Et geet zweetens ëm Kierzunge vu Leeschtungen, also d'Baisse vun den Depensen, Iwwer d'Augmentatioun vu Recettë gëtt kaum an deenen These geschwat. A ganz staark spiert een eraus, datt d'Privatversécherunge solle méi schmackhaft gemeet ginn. Dat geet och ganz an déi Linn vun deem, wat d'Martine Deprez bis elo gesot huet, nämlech wat den éischte Pilier méi schwaach gëtt, wat den zweeten an drëtten, also déi Privatversécherunge méi staark ginn. An Där hutt lo eis Äntwerten op, oder eis, jo, eis Äntwerten op déi 21 These virun Äerch leien. Maacht Äerch keng Angscht, mer gi lo net all Thes eenzel, eenzel duerch, mee dat do ass fir eis e bësse esou den Optakt vun enger Informatiouns an Opklärungscampagne, déi mär als Lénk wëllen maachen. Mir wäerten nächst Woch mat engem Internetsite, engem eegenen Internetsite online goen, pensiounen.lu, wou mer wierklech probéieren de Pensiounssystem ze erklären, wéi e funktionéiert, wat d'Virdeeler vun engem ëffentlechen a solidaresche System sinn, wat d'Nodeeler vun de Privatversécherunge sinn, a mer wäerten och op deem Site natierlech Faken zouloossen. Dat heescht, mer invitéieren d'Leit, eis Froen ze stellen, fir datt ee wierklech drop äntwere kann, datt ee wierklech och kann zur Opklärung an enger awer schwéierer Matière, technescher Matière bäidroen. Et ass engersäits schwéier. fälleg, déi Pensiounsrechnungen, mee op der aner Säit bilde se d'Häerzstéck vun eisem solidaresche Sozialstaat. An dofir menge mer, datt et wichteg wier, e wichtege Bäitrag zu där Debatt kéint sinn, eebe esou eng Opklärungscampagne ze maachen. A wat eis och wichteg erschéngt a wat déi Debatt esou komesch mécht, esou, et ass esou en drôle de débat, datt mär als Lénk bis elo déi eenzeg, déi éischten an eenzeg Partei sinn, déi eege Propose gemeet huet, wéi een eise Pensiounssystem verbessere kann, wéi een e reforméiere kann, wéi een en nach méi staark, nach méi effikass maache kann, an dat op eng sozial gerecht Aart a Weis. Bis elo huet, souwäit ech et op jidde Fall matkritt hunn, keng aner Partei an iergendenger Form Stellung geholl. D'Carole Thoma wäert eis elo nach eng Kéier eis Propose virstellen, wäert dorobber agoen. Et ass kee Geheimnis, Mär sinn éischter op der Säit vun de Recetten, wou mer Spillraum gesinn. Mer gesinn och eenzel Verbesserunge vir. A mer hunn dovunner profitéiert, datt elo am Enn Mäerz eng Debatt an der Chamber ass, fir eis Proposen och der IGSS, der Inspection générale de la sécurité sociale, ze ginn, Gëschter an der Kommissioun hu si och bestätegt, datt si eise Modell wëllen duerchrechnen an och eise Modell op d'Nohaltegkeet an d'Laangfristegkeet vun deene Mesurë wäerten ausrechnen. An do wäert Der, do wäerte mer hoffentlech dann an zwou Woche gesinn, datt déi Courben, déi am Moment ganz katastrophistesch sinn, vill méi positiv fir déi nächst Joren a Joerzingte géifen ausgesinn, wann eis Propose géifen de éischte Januar 26 ëmgesat ginn a wouranner se genau bestinn, dat seet elo d'Carole. Jo genau, also déi Proposen, déi hu mer effektiv, de Marc sot et, mir sinn déi eenzeg, och déi éischt, souwéi ech, déi der virgestallt hunn, mir hunn déi scho viru sechs Méint eng Kéier proposéiert, Mee mir hunn gemierkt, dass, voilà, wat d'Zäit vergeet, wat et sech e bësse verléiert. An dowéinst hu mer geduecht, et wär wichteg awer nach eng Kéier déi Proposen ze widderhuelen, fir dass se och vläicht éischter verhale ginn. A mir hunn och geduecht, esou kuerz virun der Consultatiounsdebatt, vue dass déi aner Parteien sech e bësse schwiereg di fir hir Proposen opzestellen, invitéiere mer se natierlech ganz gären, fir déi eng oder aner Propos ofzeschreiwen. Dat kann nëmmen der Debatt déngen. De Marc ass drop agaangen, datt d'These bei Schwätz mat 2.0 zum Deel e bësse problematesch sinn a virun allem awer an der Logik sinn, wou Leeschtunge sollen ofgebaut ginn. An dobäi gëtt ëmmer vun Regierung an och vum Patronat gesot, datt se eigentlech wëllen de Pensiounssystem ofsécheren. mä e System, dee séchert een of, andeems een e stäerkt, an net andeems een e schwächt. An dowéinst hu mir ebe Haaptpropositiounen, fir eben un den, um Hiewelaarm vun de Recetten ze dréien. Déi éischt Mesure, dat wär, fir datt d'Cotisatioune sollten deplafonéiert ginn. Dir wësst, datt d'Cotisatiounen de Moment gedeckelt sinn op fënnef Mol de Mindestloun. Dat sinn aktuell 13.189 Euro de Mount. A ween do. Driwwer verdéngt, dee bezilt iwwer allem, wat iwwer déi 13.189 Euro de Mount erausgeet, keng Cotisatiounen, kritt déi awer och net ugerechent bei der Berechnung vun der Pensioun. Mir haten nogefrot virun engem Joer bei der Ministesch, et dréint sech ëm ronn 5 Prozent vun de Salariéen, also ronn 28.000 Leit, an déi verdéngen an der Moyenne, wuelverstanen, ëm déi 21.500 Euro de Mount. Also dat ass, dat ass schonn eng schéi Pai. An déi cotiséieren dann eeben an der Moyenne och just hallef esou vill, prozentual am Fong op hire Salaire gerechent, wéi all déi aner Leit, déi eeben net esou vill verdéngen. Dowéinst proposéiere mir, datt deen Deckel eeben opgehuewe gëtt, ouni awer doduerjer nei Rechter ze schafen. Mir mengen, datt dat eng vertrietbar Positioun ass, zum engen, well déi Leit jo dann am Fong just dee selwechten Effort bezuele wéi och all déi aner Leit, nämlech 8 Prozent op hirem Revenu, a well och d'Etüde weisen, datt an der Moyenne d'Liewenserwaardung wiisst, well ee méi en héije Revenu huet. Dat heescht, mir mussen och dovun ausgoen, datt déi Leit an der Moyenne, wuelverstanen, méi laang och vun hirer gudder Pensioun liewen, soudass mer mengen, dass mer awer och kënne vun hinne erwaarden, dass se eben dee selwechten Effort bezuele wéi all déi aner, ouni dass sech elo doduerjer Rechter, nach méi Rechter u Pensiounen ginn, well et muss ee jo soen, déi Pensiounen, Déi maximal Pensioun, déi sech do natierlech just reng rechneresch géing erginn, dat wären 10.000 Euro de Mount. Dat ass jo och schonn net schlecht. Alleng duerch déi Mesure, wou mer géingen d'Cotisatiounen entdeckelen, géinge mer iwwer 700 Milliounen méi u Recetten schafen. Dat si ronn 12 Prozent, ah nee, dat si ronn 10 Prozent vun de globale Recetten de Moment vum System. Dann ass d'Logik vum System jo och, datt d'Cotisatiounen op der Aarbecht eben erhuele ginn. Dat heescht, mäi Revenu, deen ech duerch meng Aarbecht hunn, dorobber cotiséieren ech an de Pensiounssystem. An do sinn awer de Moment net all d'Elementer mat dran. Dat heescht, mir géingen zum engen och d'Iwwerstonnen cotiséieren, dat ass de Moment net de Fall. Doduerjer, datt d'Leit op den Iwwerstonne ginge cotiséieren, ginge sech natierlech och méi Pensiounsrechter an deem Sënn erginn. Dat ass awer och net enorm vill, mee et geet éischter drëm, eben an der Logik vum Pensiounssystem, datt iwwerall géing cotiséiert ginn an doduerjer géingen eng Kéier 81 Milliounen méi Recettë geschaf ginn. An dann. ass et awer och esou, dass een, wann een 65 Joer huet, da gëtt ee jo automatesch an d'Pensioun gesat, et kritt een automatesch eng Pensioun ausbezuelt. An dat verbitt, verhënnert awer net, dass een nach weider schafft, entweder als Salarié oder och als Indépendant. Dat heescht, et ginn, et si ronn 5,2 Prozent vun de Leit, déi och de Moment iwwer 65 Joer sinn an déi nach ëmmer e Revenu hunn, Meeschtens sinn dat Dokteren oder Affekoten, mee dat kann u sech alles sinn. An déi cumuléieren déi Pensioun, déi se kréien, mat engem Revenu. An op deem Revenu cotiséieren se awer net méi an de Pensiounssystem. Och dat fanne mer net ganz logesch, well, also, wa se nach wëlle schaffen, da kënne se dat jo ganz gäre maachen, mee dann Kënne se awer och dorobber cotiséieren. A wa mer dat géingen aféieren, da géingen nach eng Kéier 28 Milliounen méi Recettë geschaf ginn. Dat heescht, mir hätten dräi Mesuren, dee Plafonnement vun de Cotisatiounen, Cotisatiounen op den Iwwerstonnen an um Revenu vu Leit, déi an der Pensioun sinn. Doduerjer géingen 814 Millioune méi Recettë geschaf ginn, an dat si ronn 12 Prozent vun den aktuelle Recettë vum System. Da gesi mer awer och e gewëssent Spuerpotential vu ronn 3 Prozent bei den Dépensen, an zwar andeems ee géing déi Ausgabe vun der Pensiounskeess, déi net am direkte Lien sinn mam Ausbezuele vun de Pensiounen, wa mer déi géingen iwwert de Staatsbudget finanzéieren, dat sinn zum Beispill d'Frais administratifs, d'Paie vun de Leit, déi op der Pensiounskeess schaffen, awer och Prestatiounen, déi un de Fonds pour l'emploi ginn, wéi zum Beispill d'Indemnité d'attente, wann een an d'Invalide-Rent geet, oder och eng Pré-Retraite, wann e Sozialplang ausgehandelt gëtt. Dat sinn alles Fräen, déi mer net a Fro stellen, mee wou mer soen, déi missten an der Logik vum ganze System iwwert de Staatsbudget bezuelt ginn an net iwwert d'Pensiounskeess. An doduerjer géing de Pensiounssystem eben och nach eng Kéier iwwer 220 Milliounen spueren. Dat heescht, dat wieren elo véier Mesuren, déi ganz séier an einfach, de Marc sot et, ab dem éischte Januar 2026 kinnten ëmgesat ginn. Déi gingen d'Logik vum System net a Fro stellen, mee se gingen eigentlech nach erweideren a virun allem och méi sozial gerecht maachen. An doduerjer hätte mer awer en Delta tëschent Recetten an Dépense vun iwwert enger Milliard geschaf. Souguer no deene katastrophistesche Szenarien, a mir sinn dann gespaant, wat d'IGSS do wäert an zwou Woche soen, mee do wäert den Equiliber fir déi nächst Jore ganz, ganz sécher ofgeséchert sinn. An dat ass och wichteg, dass deen Equiliber ofgeséchert ass. Dir wësst, dass mir och ëmmer soen, dass elo net dringenden Handlungsbedarf eigentlech besteet. Wann do net de Problem wär vun den Automatismen, déi an der Reform vun 2012 am Gesetz ageschriwwen waren, An zwar ass et nämlech esou, dass, wann och nëmme kuerz punktuell eng Kéier géingen d'Ausgaben iwwert de Recettë leien, dass da misst e Gesetz geschaf ginn, fir den Ajustement vun de Pensiounen un d'Lounentwécklung ze manipuléieren oder ganz ofzeschafen. An dat hätt natierlech grav Konsequenzen op d'Kafkraaft net nëmme vun den zukünftege Pensionäre, mee och vun den aktuelle Pensionären, déi dodrënner géinge leiden. A gläichzäiteg, wann een dat wéilt ëmgoen a wann ee géing d'Cotisatiounen dann erhéijen, bah da géing d'Allocation de fin d'année ewechfalen. An dat ass eppes, wou virun allem dann déi Leit mat méi klenge Pensioune wierklech géingen dorënner leiden. Dat heescht, do lauert eng zimlech fies Zwéckmillchen eigentlech op eis am Gesetz vun 2012. An dowéinst ass dat eigentlech eis fënneft Propos, wou mer soen, Déi doten zwee Automatismen, déi mussen aus dem Gesetz gestrach ginn, fir dass do net eng Kéier Problemer kommen, a wann och nëmme punktuell eng Kéier eppes net géing opgoen, dass dann déi zukünfteg an awer och déi aktuell Pensionäre géingen drënner leiden. Voilà, an dann last but not least, Eis Mindestpensioun, déi läit bei 2.293 Euro de Moment, dat ass wäit ënnert der Aarmutsgrenz. Dat erkläert och, firwat an deene leschte 15 Joer den Aarmutsrisiko bei Pensionnairen explodéiert ass. 2010 loung en nach bei 3,9 Prozent, elo mëttlerweil bei 10,4 Prozent. Also dat ass enorm. An Dir wësst, d'nächst Woch ass den aachte Mäerz. den Dag vun de Fraerechter, an ech gi mol dovun aus, an der Traditioun ass et an der Lescht, datt dann ëmmer Statistiken erauskommen, déi behaupten, et géing keen Gender Pay Gap ginn. Wat et sécher gëtt, dat ass en Gender Pension Gap, an deen ass ganz seriö, well 80 Prozent vun de Leit, déi d'Mindestpensioun kréien, dat si Fraen. An dowéinst, och grad elo an der Logik vum aachte Mäerz, mee natierlech net nëmmen a virun allem, fir Altersaarmut och an Zukunft ze verhënneren, ass eis lescht Propos eben d'Mindestpensioun op den Niveau vum Mindestloun ze hiewen. Dat ass eng, menge mer, eng Propos, déi eigentlech all d'Parteie missten iwwerhuelen, well et fir eis net verständlech ass, wéi eng Mindestpensioun kann ënnert dem Aarmutsrisiko leien. Voilà, dat waren eis Proposen. Mir sinn da ganz gespaant, wat d'IGSS wäert an zwou Woche soen. A wéi gesot, wann déi eng oder aner Partei nogelauschtert huet a sech wëll do inspiréieren, da ka se dat ganz gären och maachen. Voilà, dat war et vun eis.